Genim, pêvajoyên her roj a rast her kêlî tên guhartin û mirov li pey xwe divazînin, dibin sedem ku gelek caran mirov haş xwe namînê. Keft û lafta rojane, evîn, êş, xweşî û car caran jî aramiya mirov di nav pêvajoyên giştî de nûq dibin û haya mirov jê namînê ku çi dibe çi nabe. Ji bo pêvajoyên guharbar û herikbar hewce dike ku mirov car caran raweste û serê xwe ji nav pêvajoya rojane û giştî derbixe. Mirov gelek caran wekî masiyê di nava avê de lê tê. Ango çawa masiyê di nava avê de haya wî ji derve nîne? Hema her û her ew di binê avê de guharîna dibîne, mirov jî car caran wekî masiyan lê tê. Ji bo ku vê nivîsê binivîsînim li ser kursiyê xwe rûniştim û min hewl da mijara nivîsa xwe diyar bikim. Her ku min hevokek dinivîsî awirê nivîsa min vedugarî mijarin di nav pêvajoyê de û peyvan ji bo rojevê pêşiya min dibirîn. Armanca min ew bû ku nivîsek ji derveyî pêvajoyê binivîsim. Lê mijarên pêvajoyê bandor li min dikirin. A ku ji min hat min çavê xwe girt û serê xwe bilind kir. Piştî çend kêliyan min çavê xwe vekirin û li jor nêrî ya ku çavên min dît baqek genim li ser refê pirtûkan min bû. Wîşiyên genim ewqas bedew bûn ku yek carê dîtina çavê min bi xwe ve girê dan. A herî xweş jî wîşiyên genim bûn sedem ku mijarên di serê min de alozî derdixistin, dema çav li genim ketin meydan li wan teng bû û ji nav ramanê min baz dan. û êşên genim bîranînên min li ber çavê min zindî kirin û wekî mijar bûn serkêşê pênûsa min ku ez rehet binivîsim. Ji xwe li gorî şîroveya min têkiliya cotkarên genim û nivîskaran bi hev re heye. Dibe ku hûn bibêjin çawa? Wî demî ka em çîroka cotkar, genim û nivîskaran binêrin. Genim zade ku çîroka wî bi mirovbûnê dest pê dike, ango bi dîroka şaristaniyê re genim erkeke erjeng dilîze. Yekem car li welatê me Mezopotamya genim hatiye çandin û taybetî zanyarên erdkol şopa genim cara yekem li Qereşdaxî dîtine. Ji wê roja genim li ser axa me xweliqiye û heta niha çîroka genim û mirovan bi hev re heye. Yên ku genim baş nas dikin jî cotkar in. Bi hunermendiyekê Keda Pîroz cotkar tovê genim di demsala payîzê de li hembêza axê direşînin û di demsala havînê de dema wîşiyên genim hişk dibin tên çinîn. Wekî tê zanîn aniha demsal havîn e û. Herêmên ku deşt in cotkaran bi bîçerên bi bîçeran genimê xwe çinîne lê ji ber sedema ku îsal zivistana zivistanê baran kêm bariye cotkar dibêjin genim kor bûye û ne baş e. Bin bi xwe jî çend salan karê genim kiriye û wekî pale min genim çinîye. Mala me li gund bû û di demsalên havînan de karê me çinîna zad bû. Wî demê me genim û zadên din bi dest diçinên ango bi dasik û qeynaxan. Di wan salan beriya ku mala me derbasî bajêr bibe ez bûbûm paleyekî baş ji bo ku min jî êdî paleyî ango çinîna genim bi dasik û qeynaxan dikir. Pîvana paletiyê ew e ku tu bikaribî bi qeynaxan genim biçinî û baqê genim di nav tiliyên destê xwe de bihonî, bikî melû. Palehî bi xwe çandeke pîroz e ku bi salan e ev çand hatiye jîn. Ji bo ku mijarek berfireh e di vê nivîsê de ez ê nikaribim çanda palehiyê biqedînim. Piştî ku ez li dora genim re çûm û hatim aniha jî ez ê mijara Têkiliya nivîskar û cotkaran bi hev re girê bidim. Cotkar ew kes e ku li gorî dîtina min hunermend e, nivîskar jî bi afiradina berhemên xwe dibe hunermend. Çawa ku peykersazek ji bo peykerekî çê bike bi heyvan dixebite, cotkar jî heta genimê xwe diçine bi heyvan kedê dide. Çawa ku nivîskarek peyv bi peyv hevûkan saz dike û berhaman dinivîse, cotkar jî gav bi gav erdê xwe dikole û tovê genimê xwe li lê diçîne. Piştî ku genimê wî çê dibe, hişk dibe, dîsa gav bi gav genimê xwe diçine û wekî qût dihilîne. Çawa ku hunermendek şareza be, dê berhemên wî jî bedew bin, cotkarê şareza jî genimê wî qelew û têr diçinin. Niha bi dehan wişên genim wekî baqekî li ser refê pirtûkên min sekinîne. Li gorî fikra min keda ji bo wişiyek genim û keda ji bo pirtûkekê heman ked e. Ji bo ku di wişiyek genim de wekî ristik bi dehan libên genim hene û di pirtûkekê de jî ristika peyvan heye, dema cotkar libe genim wekî tox di dilê axê de diçine, diçîne, Ew li ba genim bi xwe re bi dehan libên genim dixuliqîne, ango ji libên genim daristaneke genimî çêdibe, gelo ma pirtûk jî ne welê ne, ji tîpan kîte û ji kîteyan peyv û ji peyvan jî deryayeke hevokan bi hev ve tên girêdan. û di nav deryaya pirtûkan de pirtûkekî de bi sedan geşedan û wate hene. Wekî encam eş ez baş dizanim ku cotkar û nivîskar xwediyê kedek pîroz in, bi hêviya kedkariya wa her û her bijî.